I wouldn't be a prophet of doom says Honourable Katakyie. Hmm. Na eh, sɛnea ɔsi kyerɛ no deɛ, na kyerɛ sɛ ɛnyɛ sɛ eh, ehu bi na ɔbɔ nkorɔfoɔ na sɛ ɛbɛyɛ NPP ɛbɛkɔ so no. Honourable, ma mebusa saa asɛm wei. Eh, eh, ka deɛ wonim. me nkyekyere wo. Bɛ Kwae NPP mu no ebinom didi gya bi anaa? Anaasɛ ebi nya biribi kyɛɛ obi anaa? Obi nya mfasoɔ kyɛɛ obi anaa? Adɛn nti na wantwi wantwi firi tete na afei deɛ asan ama ne homene so saa? Deɛ wonim no wotumi ka. Ɛyɛ m'asɛmbisa kɛkɛ.
Yoo me nua medase paa ne w'asɛmbisa yi. Ɛɛ adididya deɛ mpaninfoɔ se anim no a na ɛyɛ dɛ. nam. Ɛnna party nhyehyɛeɛ no sɛdeɛ ɛsi teɛ no, ɛyɛ dɛn a ebi bɛ ebi bɛdidi ayɛ dɛ agya bi. Sen sɛ wofa the whole Ghana koraa no a, nnipa bɛyɛ sɛ five million ɛna ɛto aba ma uh, eh, MPP. Though no obiara na ɛyɛ MPP member. We have MPP members and then we have MPP supporters. Uh, but ɛba appointment a ne obiara na sɛbisɛbi mpɛ aduasa ebetumi apɔinte no. Obi wɔ hɔ a party no yɛ stay in power akyɛ no na ɔno nso so akwanya ebie yɛ dɛ ɛma no. Mekae sɛ mmerɛ wene power na mekura mewɔ sirem a mekyerɛ maa deɛ na ɔmo ɔmo nim wɔ MPP mu paa London ne ɔmo ɔmo ho me. Ei na ɔdeɛ nkɔfoɔ yɛ ma post yi deɛ wonya bi wonya bi wonya bi wonya bi wabrɛ gu wabrɛ gu na mese dabi he who laughs last laughs best. Memmerɛ ngu yi memmerɛ nso bɛyɛ dɛ. ɛbɛba. Ampa ampa ampa ampa mewɔ ha da ko yɛte krakye bra bɛsi kɔ ɛɛ for application bra na bɛsi kɔ interview na ampa ampa na me soso me de aba eti saa na ɛteɛ eti bɛkwaeɛ no menim sɛ saa na ɛteɛ ebi bɛnya bi ebi nyɛ dɛ ɛnya bi nti the more a yɛ stay in power no saa na ɛbɛba but ɛɛ me interactions ne me ame observations ɛne. nsɛm a mete no, nneɛma bebree sɛbe ɛkɔ a ɛkɔ so wɔ party no mu a ɛnkɔ yie but yɛyɛ party no yɛ a nneɛma bi wɔ a yɛka no internal yɛ a yɛmpɛ sɛ yɛde bɛto dwa sɛdeɛ amansan nyinaa ɛteɛ no nneɛma bi akokɔkɔ so a ɛntwa yie a yɛn mu bi ɛɛ yɛ express displeasure a yɛatumi asiesie ɛwɔ kwan bi so ama memfa no sɛ aboterɛ kakra ayɛ dɛ aba kɔ aduru baabi na ntɔkwa nyinaa wɔ wɔm sɛ deɛ teɛ no but yɛn pɛ sɛ yɛbɛka yɛn nsɛm bebree ɛwɔ abɔnten nti mi deɛ ana MPP platform no so no ɛna me bɔ gya wɔ hɔ paa sɛ wei nyɛ wei nyɛ wei nyɛ sɛ scholarship ɛna ɛba a mo ma sɛbe ɛɛ electoral areas ne nyinaa asonten yɛwɔ electoral area coordinators yɛwɔ police station executives mo ma wɔn asonten sɛ ebia scholarship ɛba a ɛyɛ twenty electoral areas yɛ thirty four yɛbɛyɛ ne dɛn ɛna obi anya beebi a o first twenty electoral area bi anfa nipa baako ɛnyɛ dɛn ɛmra next time ebi ba anaasɛ every another year no bi ba another wɔn a wɔn anya bi no nso die ne but ebi wɔ hɔ a ɛbɛba no. wonte koraa de wɔn sɛ fɛn na yɛakyɛ amena asa nti sɛ wokɔ nkuraseɛ no kɔyɛ campaign a anaasɛ wo ne wɔn kakasa na wotie wɔn ano asɛ ɛyi a obi hyɛ nipa no mu nti obi wɔ korɔ otumi ka kyerɛ sɛ mento aba biem na ɛyɛ saa na me ho adwiri me sɛ ei na wantɔ aba biem a mpp yɛbɛsɔfa na yɛ saa kɔ opposition ɛne na wopɛ nti na ɔsɛ wotumi ne nipa no kasa na convince no na wotie nsɛm no a Wo nso wode aba mpanyinfoɔ hɔ sɛ o me nuanom sei na ɛkɔ so o because obi wɔ a ɔte bɛkɔ aha ɔyɛ executive ebi koraa ɔnkɔ sɛbe mpasua biara so nkɔ hɔ nkɔtie deɛ ɛkɔ so no wo a wokɔ hɔ no a wokɔ akɔtie nso abɛka no a yɛfiri sɛ bi a eh, wode wode mpapamu ɛna ɛba watumi ayɛ ayi wakɔ mpanimfoɔ no bi hɔ sɛ wokɔbu wode nsɛm bi sɛ ɛkɔto ɔma anim ama ɔma ignore wo da anaasɛ bi ɔma brahyew off ɔma ntie deɛ wɔka no oh, me deɛ me me nsɛm dɛ me me ne mp di nkɔmɔ me ne mc di nkɔmɔ me party executive no wɔn wɔ platform de nyinaa yɛ kasa wɔ so me ma sɛm no me me me me nfa nkɔ abɔnten me ka deɛ ɔbɛ ɔsɛ ɔrespond no ɔrespond deɛ ɔnrespond no ɛɛ bi wɔ a ɔnrespond a fine ɛno no metumi nkɔfɔ so ne sɛ kyenkyen ama kaa sɛ meyɛ dɛ respond but me mɛkyerɛ wo sɛ this these are the repercussions a ebi a wɔn respond asɛm a meka no a ɛde bɛbrɛ party no during elections ebi ne disqualification a ɛbɛ ɛba wɔn twerɛ petitions wɔn pɛ sɛ yɛ disqualify papa no meka kyerɛ wɔn sɛ mo ma papa no ayɛ popular mo ma lɔyafo amɔyɛfo ayɛ popular kyɛ sɛ sɛ mo si yɛ nimu na mo nye kɔn mu no nkɔfa ne fɔm na oduru vetting na ne sɛ ne deɛ ɛhɔ no mo disqualify no koraa ɛno no obi akora nte. Na sesei no a moayi mo yam ne mo anim a mohwɛ krataa kɛseɛ sɛ mompɛ sɛ mo disqualify no no all because sɛ mopɛ sɛ unopposed ba so no deɛ moyɛ saa a ɔno nso ɔwɔ adehyeɛ because papa no sesei wɔn ama ne din ayɛ kakrakaa. Mene mu sɛ wei ntɛntɛm eh, NDC eh, sorry MPP bɛkwae MPP in particular divisions wom.
Efie biara ni hɔ a wɔntwe wɔntwe nyɛ dɛn. nim nti obi ka sɛ wɔntwe wɔntwe ni baabi a na ɛnaadaa na ɔdaadaa wo but npp adeɛ ɛyɛ adeɛ ne sɛ sɛ even if there are certain divisions koraa yɛtumi tra se ɛka bom before we face the general elections nti ɛɛ eh, mentumi nka sɛ division because mahu bi sɛ meka sɛ ebi asisi ebi wɔ hɔ ntɔkwa ne ade ade but yɛtumi aka kokoa mu ama ɛɛ eh, nɔɔma no bi wɔ hɔ ntumi ampie abɔnten sɛdeɛ yɛhu no ɛno kyerɛ sɛ ɛɛ eh, the leadership Esi nkontrol. Enti ɛno yɛ ɛboa yɛn sɛ ɛnyɛ asɛm biara na sɛbe ɔsɛ yɛde bɛto dwa na obi te asɛm ne adeade. Na sɛdeɛ ɛsɛn ne kɛtɛma ko no, saa na ama amanyɔ amanyɔsɛm nso teɛ. Obiara firi ne fie na ɛyɛ dɛ ɛreba. Wei sisi ɛno koraa nti na ɛma no yɛ amanyɔsɛm because yɛn nyinaa we disagree to agree. Wei bɛka sɛ ah ade wei deɛ mo mmiɛnfa nto a wei si daabi. nti party biara no disagreement ne deɛ ɛyɛ wɔ hɔ but what what we should do is that it shouldn't generate into uh, a situation say bia we say men kasa we ho ana we na ma me kopra no ana me koye ne say me koye ne say i think so far no uh, eh, mpp has comported itself in the quiet constituency me feel say after this primaries no yɛn nyinaa bɛsa aka abom na yɛatumi ayɛ campaign a ɛmu wɔ den na yɛatumi de agye power no asa atena hɔ biom. yoo hmm sɛ ɛɛ obi kan sɛ ɔtomfoɔ ɔhwe faako no na ɛhɔ ne hia no ɛɛm. NPP NPP bɛkwae bɛkwae NPP NPP bɛkwae bɛkwae okay controversial question abere bi ebe sua obi ayɛ ma no controversial question baako maame fɛ no mpem no eh honorable wadaro mu we de ye busa ni akɔtɛw eh mia madamfo eh Lawyer Joe Osei-Osu, the first Deputy Speaker of Parliament of the Republic of Ghana, ɛne eh, incoming lawyer. Ɔno nso me ne no ayɛ adwuma da, ba no menim sɛ ɔwɔ political ambition, lawyer Mofa. Eh, ada mehyia no no, ɛsɛ na Omesifo odi ɔmo anniversary, ya yeah, mekɔyɛɛ documentary bi ma ɔmo, ɛhɔ na me ne no hyiae, na menim da. Eh, sɛsi a lawyer Mofa in question ɛne eh, the incumbent MP which is eh, lawyer Joe Sewusu. Eh, what exercise wɔ baabi anaa wo wotare obi akyi?
Ɛdase paa. Eh, before na meka kyerɛ MP foɔ yɛ platform nso ɛne bɛ choir foɔ no sɛ eh,

nti na ebinom sɛ ebinom wɔ sɛ wokɔ nkurase no a afi deɛ ɛnto aba ɛnto aba ɛnto aba ebi a lɔya anyɛ wei ama ɛne ade adam sɛ wɔn nyɛ abotire so far no obiara ni hɔ a ɔreba sɛ bi wɔn to ade pɛ ekura wɔn kɔtɔ ntwene wabra wɔn wɔn wɔn nya nfoforɔ biara sɛ ɔde kɔma ndc ni ɛno deɛ ɛne ɛne ne No no. Enti ɛmra papa yɛ wura lɔya Kwasi Amofa ɛyi ne ti no. In fact me ankasa ɔyɛ me senior ɛwɔ Opokuware dabi ɔba six form wɔ Opokuware school. Enti hɔ na me di ne mu no. Enti ɔbaa mu no na ɔsɛ yɛ mu bi na ɛɛ sɛbe yɛpɛ politics no yɛ dege ne ehu ne background what he's been doing uh, his vision Etc. Na yɛde compare lawyer Joe Osei so na ansa na emu bie me I'm a delegate as I said na ehu sɛ aba no deɛn na ɛbɛto akɔ nti ɛnɛ sɛ a meka kyerɛ platform no so sɛ now sɛ contest bɛba so deɛ a then we have to get the message from the two competitors mm -hmm. because before no uh, message a na ɛba no sɛ o oh, Yɛn Honourable MP no, yɛapagya no ara ma wakɔyɛ deputy first deputy speaker. Nti baabi a yɛde no aduru no deɛ, yɛnsan mpagya no na animuonyam no mmra ne adade. But one school of thought nso se no, sɛ yɛpagya wɔn akɔ heaven deɛ a, na sɛ yɛn mu bi koraa nkɔ heaven deɛ a, ɛnna baabi a yɛwɔ no, aha yɛ bonsam gye mu deɛ a, ɛnna fɛ fɛ fɛ daabi fɛ kɔ baabi a egya no nyɛ dɛ ɛnhyehyɛ. Nea yɛwo nko ara yɛde wokɔ. na sila a ɛyɛ gyina agya mu deɛ a na mfasoɔ bɛn na ɛwɔ soɔ that's another school of thought nti wotumi ma ɛka nkyerɛ me sɛ ebi a baabi a gyina kɔduru no yɛnya no ma no nko a na ebi a me nso so mefiri sɛ medi n'akyi a eh, mpuntua a mehwehwɛ wɔ bɛkwae no menyaa you can't convince me with that message eti ɛɛ eh, me i won't buy that message obi nso sɛ oh ɔno nso ne message na to na som that is good lɛamofo no nso aba ɔno nso wastate youth development ɔma scholarship ɛɛ eh, n'ano yɛ ɛɛ eh, football university about sixty sixty thousand ghana cedis ɛɛ nneɛma bi wɔ hɔ a wɔn nso ayɛ yɛ ɔno nso vision no ɛyɛ. development yi ara sɛ ɔno nso ba a ɔbɛhwɛ sɛ the welfare of the delegates and the welfare of Bɛkwa citizenry no nso bɛkɔ anim nti wantwiwantwi yɛ ɛbaeɛ sɛ yɛmpene ma ne contest ne adade nti ama so far no the campaign managers of the two contestants no have not come out to uh, tell us nti ɛnɛ me me me true challenge ne sɛ they should come and convince we the delegates because me no No that does not answer my question, me question no ne sɛ have you taken a side? I I that's I ɛnti na me ba so me sɛ I have not taken a side because I have not gotten the message of the two competitors for now. Uh -huh. Now that uh, maybe it's clear sɛ bi ɔmo mmienu contest no I think they will come out sɛ ɛɛ me me o o to abama mi a sɛ ni sɛ ni sɛ ni sɛ ni si ma ni so na ebi ɔno abɔ nso o mo to abama mi pɛn but this time ɔmo sɛ ato ma mi bi mu a

ahemfofoɔ nyinaa abam ɛɛ ordinary citizens abam sɛ npp delegates ɛyɛ eight hundred eight hundred at most ɛyɛ bɛ eight fifty eight fifty no babɛkɔ a yɛwɔ ninety thousand voters nti sɛ nti sɛ mo mo kyinkyim anaasɛ mo disqualify obi on on on on the basis of which a basis a me me me me ntum bi na nipa eight hundred no wɔn nyinaa kora kasa bi a. ok yɛpene so yɛmfa jo honorable joe wise nkɔ a 90000 out there no wo no agree
ɛno na ɛma wogyina so twerɛ saa asɛm no sɛ you are not a prophet of doom but sɛ wɔfa kwan bi so disqualify lawyer amofa a deɛ bɛsi no ɛnyɛ yie ma mpp ɛnyɛ sɛ ntɔkwa afam na mmom people will not vote apathy bɛba because mene ahemfo bebree di nkɔmmɔ mene opinion leaders adi nkɔmmɔ ɔmo sɛ mo wokɔkora mo sɛ mo mpp foɔ mo na mo sɛ mo ma ɛɛ lɔya mo fa ma no mo deɛ mo ntena hɔ sɛ mo mo dodo yɛ sɛn mo yɛ eight eight eight hundred na mo kɔto aba no mo to wie a you come and meet us so these when you hear some of these messages na na oye mo ahyew nti me deɛ me sɛ appeal committee sɛ anim anim yɛ ara no wɔn nfa verdict no mmra na wɔn wɔn mo regional vetting committee n'asɛm no nto nkyɛn na wɔn ma contest mmra bɛkwae sɛ de bɛyɛ a sɛ lɔya mofa koraa kɔ na sɛbio olusu a yɛbɛtumi akɔnvɛnsin n'akyitaafoɔ no ama wɔn de wɔn ho abɛyɛ dɛ abɛhyɛ campaign mu ama yɛn nyinaa yɛtumi ayɛ campaign na yɛtumi aretain power. okay mobɛtumi retain power last but not the least question mebisa asɛm wei sɛ appeals committee verdict ne ba ne yɛ disqualify lɔya mofa a. Wa wo you do? Eh, eh, eh, message bɛn na wɔde bɛkɔ abɔnten? As a party man no there, there's nothing I can do to than to support my my my candidate. Mm-hmm. But there are options for maybe nipa na wɔgyae no. Ebi a ɔbɛka sɛ ɛmi na ɛmi nso mi mpene ɛna ɛmi kɔ independent. And we have a history. Ɛmira yɛ wura Joe Sewusu ba 2008. Ɛɛ.
Sanu de yan disqualify. yɛn disqualify no but ɔno koraa deɛ deɛ ɔtoe ɛna olu so yɛ na ɔsɛ ɔmpene so ɔno koraa mpo deɛ no ampene o kɛ disqualify no koraa no kɔkɔ ɛɛ independent a nka obi bɛte ase but ɔno deɛ koraa deɛ wakɔ contest na awie no olu so wɔsɛ mempene you, you get it but wei no deɛ ɔn deɛ ɔba mo sɛ mo ma no fɔm to wakɔgye ne fɔm wayɛ biribi awie afei deɛ ɛsi asa disqualify no nti ne nkɔfoɔ no saa yaw no ɛnyɛ adeɛ a ɔmbɛpene a wɔn kura mu ahwɛ kura ne mu bi kura kasa ɔnkɔ independent n'afɛ asa kɔ sɛn ebi biara ne asa kɔ back to 2008 and that is my fear because 2008 nana do was presidential candidate aha wɔn ti mi ama ha all because of saa independent candidate yɛ ɛnɛ ɔno ana sɛ presidential candidate na ne time ne the same bɛ kwae. na yɛakɔyɛ biribi nwonwan na asa akɔyɛ te sɛ independent sɛ aba biom and history could could could could itself which i as a politician no i i foresee sɛ it no inure to the benefit of our great party the npp ɛno nti na me no mesrɛ sɛ no matter what Appeal committee ɔmo ma papa no nyɛ dɛ ɛkwan na ɔn ɔn contest na enya competing ideas na yɛn as delegates na yɛtumi ntusu na yɛtumi akɔnvinse the the the the masses so oh say na adeɛ no teɛ kɔ ɔfa wei mu ɛɛ yɛ party na mmara no sɛ ɛɛ wokɔ contest na olusu a ɛɛ ɛkyɛ sɛ ɛɛ fa ho bɛbɔ. deɛ wɔn wene yɛ no ho ne yɛn nyinaa nyɛ campaign ne yɛtumi anya biribiara aka akyɛ no but sɛ wokɔ disqualify no a na meme kɔgyina sɛ yɛnyɛ campaign eh, yɛnto aba ma wei na obi ka kyɛm sɛ mento ma no because moasisi me eh, nnipa na mefeel sɛ wobɛtumi aboa me daakye nti meme feɛ no no Okay, Mimi Fiano, I am not a prophet of doom, but with my political experience,

Honourable Katakyie Assembly Member for Dadease Electoral Area, Asante Bekwai reka ho asɛm kakra. Na wɔn deɛ wɔsrɛ sɛ ɛbɛtumi a wɔmma kamtishi mmra mu. Wo a bɛwe no ne yɛaka akyerɛ wo sɛ woawe a sɔpɔɔto Asumasi. Honourable, sɛ biribi kye yɛn adwene pa ara a, Yɛbɛba hɔ na yɛbɛda wo ase paa nso sɛ yɛto yɛn nsa frɛ wo w'aba na w'apene so na wo ne yɛn atwetwe nkɔmmɔ wɔ Kofi Agyenkwa TV. Yɛda ase paa na wo wɔ asɛm bi etwa toɔ ka a yɛbɛma akwan kakraa bi. Oh meda ase paa sɛ wo nso w'ama ma kwanya yi na me nso m'atumi de nsɛm yi ato dwa. Eh mɛsrɛ sɛ politics deɛ yɛn nyinaa ntumi nkɔ afa ɛma ne nyɛ yie. Sɛ ɛkɔba mpo sɛ ɛɛ competition no ɛba so na ɛfa baako lusu a yɛ ɛɛ yɛn nyinaa yɛn ka mu na yɛn tae deɛ ɔbɛwin no no akyi na yɛn nyɛ campaign no ɛma npp sɛ mpo sɛ kɔba sɛ appeals committee no ka sɛ daabi papa no kɛn ne kɛn a ɛno na mesuro no ɛno deɛ Ɛɛ, yɛbɛfa kwan a yɛn nso yɛbɛtumi akɔnvense the masses no sɛ ɛnyɛ hwee, ebia ɔno nso mmerɛ ɛbɛba daakye. Nti ma wei nyɛ sɛ ɛɛ wei wɔ ha, me sɛ yɛatagge me sɛ yɛse me wɔ lɔya mofa hɔ, na ɛyɛ na wɔka na ɛyɛ me se. But honestly speaking no, Honourable Joe Wise no ɔnim me sɛdeɛ me sɛ teɛ, ɔnim sɛ me no asɛm no mɛka nokorɛ no sɛ ɛtuntum a mɛka kyɛn sɛ ɛtuntum, ɛkɔkɔɔ a mɛka kyɛn sɛ ɛkɔkɔɔ. But that is politics, if you don't have the thick skin a wontumi nyɛ. Nti meda meda wase na masrɛ bɛ kwan mma nso dɛ wɔmmoa yɛn na NPP sɛdeɛ yɛahyehyɛ ahyehyɛ ama no ayɛ kama no na yɛn nyinaa yɛmmoa ma no nyɛ ayi na ɔmampanin nso nhyehyɛ a ɔde aba fa covid 19 no ho no yɛmmɔ mmɔden ara na yɛnni so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yareɛ no ɛɛ ntumi nsae amanfoɔ yɛmmɔ mmɔden na yɛn deɛ ɛwɔ sɛ yɛhyɛ fie no yɛnhyɛ fie na nkyea no a yɛsɛ me yɛnkyea ɛne yɛn nsuo a yɛhohoro ne ade no nyinaa yɛnni so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a covid 19 no ɛno nso bɛfiri yɛ so ama yɛatumi ayɛ deɛ ɔsɛ sɛ yɛtumi yɛ no daa ma Ghana mpuntuo no tumi kɔ n'anim. Yɛda ase.
Yɛne wo kasa na wogye tom a, interview no whatever it takes yɛbɛba abɛfa. Yɛ deɛ yɛsom yɛ man ne nipa, service to God and country. Subscribe to Kofi Agyenkwa TV for more. Bye bye for now.